Kif għettilkom, kif għettilkom, eh, fis-sala l-lum maħna għanna li tħalna Sandra ta' Edin Oner. Ma jimportax, għax hawnhekk baqgħu għaddejjin il-ħin kollu, eh, il-ħin kollu. U diskussjoni interessanti ħafna. Fl-udjenza kif għettilkom għandna l-familji kollha li l-bieraħ sofrew eh, minn dik dak l-inċident sfortunat fe waqħajt mill-blokka ta' Gwarda Manġa. Fl-udjenza hemm Milenia. Ux. Mela, ħa nieħu lilek, iva. Iva, jekk tistgħu tqumu bil-wieqfa jew inti ħa.
Mela,
Ok, ma jimpurtax, ma jimpurtax. Ma jimpurtax.
Residenti, jemmek, sawa. Eh, Fejna s-sound għaw ġew. Sissa din titkelmu fuq kif ħati provaw issolvu din il-problema u għadnu ma wasanna mkien, Aħna nixtiequ nkunu nafu kif u x'soluzzjoni ħa ssir għax I mean s'issa għadna ma wasalna mkien nixtieq answer fuq dil-biċċa ta' xogħol, fhimt? Mela ħa nagħmel kumment fuq dawn il-familji. Hemm problema li hi li ħadd fil-fehma tiegħi ma ħaseb għaliha li meta tiġri dil-ħaġa il-familji li jkunu f'dak il-post u jkollhom jiġu evakwati ma jkollhomx fejn imorru. Sa din hija problema, però rrid ngħid li wara illum stess, naf li kemm ilbieraħ u kemm illum, dal-familji ltaqgħu ma' Sandro Chetcuti fl-uffiċċju tal-MDA u nirringrazzjak talli ltqajt magħhom ukoll u prova jgħinhom. Ukoll daħal fija l-Ministeru tad-Djar, Leonid, is-CEO tal-Housing u, u Roderick Galdes, is-Segretarju Parlamentari, u qed joffrulhom mil-lum sa nhar il-Ħadd, u din qed ngħidha għax nixtieq nixtieq nirringrazzjahom xi ħaġa tajba ħafna, qed joffrulhom mil-lum sa nhar il-Ħadd fejn joqogħdu f'lukanda imbagħad qed qed ħa jħallsulhom post fejn joqogħdu sakemm titranġa l-problema. Dan ma jfissirx nagħmluha ċara illi dawn ħadu responsabbiltà tal-inċident ma jfissirx li l-housing għandha tort jew ħadet xi tip ta' responsabbiltà. Dan, ifhimni, ma kienx hemm sistema u dawn daħlu għalija. U s'issa qisha tal-karità, ngħidilha jien, u ma tridx tkun hekk din. Fil-fatt, ħa nagħmel appell hawnhekk, il-housing se tkun qed tibbilja, se tiċċarġja, il-flus ta' dak il-post lid-developer stess. U aħna naqblu magħha. Okej, ġiet qed iħallas

fil-post temporanju li jekk iħallas l-hekk tiegħu. Mhux talli naqblu, talli hekk għandu jkun, naqbel miegħek, u jekk id-developer m'għandux insurance, però jidhirli to be fair għandu insurance għax hekk suppost ikollu insurance, iċ-chances huma li mbagħad idur hu fuq l-insurance biex tagħmel tajjeb għal dak l-ispejjeż.
Robert, ma lajja nifmu il-prinċipju. Nerġu morru dejjem lura għal-punt li provokat Grace fil-bidunet. Min huwa responsabli? Responsabli huwa dak, jew dik, li wieħed jista' jasserixxi nexus, link, bejn l-akkadut, dak li ġara, u min ipprovoka dak l-akkadut. Per eżempju, jekk inti għandek klijent żviluppatur li qabad bennej mhuwiex liċenzjat, meta l-liġi ta' Malta tgħid, ċar u tond, li l-bennej irid ikollu liċenzja, allura jista' jkollu problema. Jekk inti jiena bħala perit nagħti direzzjoni illi teknikament, għalkemm għandi l-intenzjonijiet tajbin, però teknikament tkun dgħajfa, allura ċertament jiena rrid nerfa' r-responsabilità. Jekk jiena bħala perit nagħti direzzjoni tajba, però dik id-direzzjoni ma tiġix implimentata għaliex is-site manager ma kienx fuq il-post jew ma tax kas, allura ċertament huwa s-site manager li jrid iġorr ir-responsabilità. Jekk, jekk. Jekk jiena nagħti l-direzzjoni tajba, is-site manager jinsisti li dik id-direzzjoni sseħħ, però l-kuntrattur jiġi jaqa' u jqum, allura mbagħad ir-responsabbiltà tmur għand il-kuntrattur. U allura inti trid, qabel nibdew ngħidu dak u l-ieħor, wieħed irid jagħmel evalwazzjoni, analiżi, tas-sitwazzjoni sħiħa qabel ma jkun jista' jasal għal konklużjoni. Dan huwa prinċipju fundamentali li ċertament ma nistgħux niddipartixxu minnu. Okej, mela, Andrea, fuq l-infurzar
Eżatt, l-infurzar hija waħda għax ħafna mill-liġijiet qed ngħidu bidla. Għax intom qed tagħmlu regoli ġodda x'din inha. Eżatt, dik tagħmlu regoli ġodda. Assi li hemm u qed jiġu infurzati. Mela, ħalli nispjega ftit.
Mela, qed jiġu infurzati. Ħalli niġu għar-regola.
Qed jistaqsik mistoqsija.
Qed jiġu infurzati.
Sur Kallus, ħalli l-ewwel nifhmu x'inhuma r-regoli. Le, le, mhux nifhem x'inhuma r-regoli. Spjegajt fit-tul. fil dak li jagħmel. X'inhuma r-regoli?
X'inhuma r-regoli li jkopru n-nies illum? Mela spjega. Ħalli nispjega. Le, il-mistoqsija tiegħi hija differenti. Il-mistoqsija tiegħi mhux x'inhuma r-regoli. Naħseb tkellimt ġa dwarhom. Qed jiġu r-regoli li hemm bħalissa. bid-difetti kollha li hemm fihom, u veru hemm ħafna difetti kbar, imma anke r-regoli li hemm qegħdin jiġu infurzati jew le. Ħa ngħidlek kif. Qed jiġu infurzati jew le. Ħa ngħidlek kif. Iva jew le. Ija, le, mhux kif. Jew, jew sa liema extent. L-ewwel, appuntu, hekk dik mistoqsija relattiva. Mela, l-ewwel irridu nifhmu x'inhi r-regola. Mela, illum għandek regola inti illi kull kuntrattur illi qed jeżegwixxi xogħlijiet irid ikollu polza ta' assigurazzjoni, insurance, sa minimu ta' nofs miljun ewro. nofs miljun ewro. U dik mhix hemmhekk biċċa karta. Ċertament, dawn l-inċidentiet li nisimgħu bihom, jekk kemm-il darba l-akkadut huwa dovut minħabba xi nuqqas li tista' tattribwih lill-klijent jew inkella lill-perit jew lill-manager jew whatever, għaliex int l-ewwel trid tara min kien at fault. Permettili ftit. Jekk titkellem fuq ħafna iktar sempliċi, meta persuna. Andre mhux hawnhekk biex niddibattiti. U hekk jara il-konsenturi f'dar. Meta persuna qed tara il-konsenturi fid-dar tagħha. Taqbad it-telefon u ċċempel u tgħid jiena qed nara il-konsenturi hawnhekk. Hemmhekk qed jiġu infurzati r-regoli? Mela, jiena Dik hija l-mistoqsija, mela. issa noqogħdu nitkellmu fuq l-akkadut u mhux akkadut u l-fejn. It's only fair, Robert. Missing the wood for the trees, eh, litteralment.
Naħseb it's only fair li nifhmu xulxin. Mela, l-insurance inti tista' tiskattha. Ma tistax taqbad tgħidlu isma' xbin, Tini, għandek, għandek, għandek spejjeż għal grazzja tal-argument 50, 60 elf ewro li jinkludu l-kirjiet illi wieħed kellu jmur f'dak il-perjodu, illi jinkludu l-bini ta' ħajt ġdid, eċċetera, eċċetera. Biex insurance tiġi rilaxxata hemm proċeduri, tajjeb jew ħażin. Issa, il-liġi llum taħseb dwar arbitraġġ. L-arbitraġġ, iva, issa jekk hemm metodi oħrajn fejn. Qed nieġeb xi ħaġa li ma staqsejtekx. Jekk hemm metodi oħrajn. Jiena dwar xi ħaġa differenti staqsejtek.
Jekk hemm metodi oħrajn illi wieħed jista' jirrilaxxa l-flus aktar malajr, Ejjew nitkellmuhom. Imma meta persuna, meta persuna tara t-trabijiet, meta persuna ta' meta persuna qed tgħix f'daħna ta' trab kif hawn ħafna Maltin qed jgħixu fihom, u jċemplu, u jċemplu jgħidu jiena ma nistax ngħix iktar kontinwament f'dan it-trab. Hawn in-nies qed isofru minn problemi kbar ta' saħħa mentali u fiżika. Meta qed jiġru dawn l-affarijiet u inti ċċempel lill-awtorità, Hekk tittieħed azzjoni, trid xi tgħid issa fuq insurance u mhux insurance, mhijiex dik il-mistoqsija. Hawnhekk, sorry, sorry, hawnhekk Andrè għandu hawnhekk Andrè għandu raġun, hawnhekk Andrè għandu raġun u l-BRO, il-BRO għandha jkollha ħafna aktar riżorsi milli għandha għaliex ma jistax ikun illi jekk hawn min hu cowboy u ma jinteressax minn ma' ġenbu, minn ta' ma' ġenbu, ma ċċempilx il-BRO u dak il-ħin stess jiġi minnufih il-persuna nkarigata biex twaqqaf dak ix-xogħlijiet. Hemmhekk jiena with you all the way, Andre, biex tkun taf. Il-mistoqsija di Robert, jew ma taħsibx li ħarġu wisq permessi f'daqqa u l-BRO spiċċat
imċa falza darha ma ħajt ma tafx kif se taqbad tikkontrolla?
Ħa nagħmilha ċara li, u din qalili u vera, mhux qed, inti m'intix qed titkellem f'isem il-BRO, Biex niftaw, inti konsulent tal-gvern. Imma le, ma ġifiri, inti konsulent tal-gvern. Jiena naħseb, ħa ngħidlek x'naħseb. Jiena naħseb illi kull persuna f'Malta għandha tkun taf illi jekk qed tara illi x-xogħol jew tissuspetta li x-xogħol mhux qed isir sew, għandha dritt

hemm suspett illi jew il-method statement mhuwiex up to standard, jew ix-xogħol mhuwiex skont dak il-method statement, il-Direttur tal-Building Regulations Office għandu, għandu, is-saħħa legali, jekk mhux l-obbligu, illi jwaqqaf ix-xogħlijiet. Issa. Dik illum jista' jkun illi u għadtha anteċedentement illi there's much more to be desired minħabba l-kwistjoni li semma Sandro minħabba tar-riżorsi. Nerġa' nirritieni, il-Gvern huwa kommess biex jekk Alla jrid fil-xhur li ġejjin ikun hawn awtorità ġdida proprju biex tkun tista' tinforza. Id-drittijiet, mela n-nies tajjeb li jkunu jafu illi d-drittijiet, id-drittijiet primarji tagħhom huma illi jekk jaraw illi x-xogħol, ix-xogħol mhuwiex qed isir skont il-method statement. Jekk huma jafu li saru xogħlijiet u ma rċivewx condition report, jiġifieri m'għandhomx f'idejhom mill-perit tal-parti l-oħra il-kundizzjoni tax-xogħol tagħhom, il-kundizzjoni tal-appartament tagħhom, għandhom dritt jitolbuh. Jafu wkoll li jekk kemm-il darba huma għandhom il-ħsara, għandhom id-dritt li jitolbu kumpens. Sal-lum, diġà għedt, illi il-mod kif inti ġġib il totjer il-kunsens huwa permezz ta' arbitraġġ. Arbitraġġ hija xi ħaġa li, almenu on paper, hija aktar faċli mill-Qorti. Jiena ngħid, jekk Alla jrid, ladarba jkun hemm l-Awtorità l-ġdida, il-liġi għandha tinbidel biex ikollna metodi ta' kontestazzjoni, jiġifieri fejn wieħed imur, litteralment, jagħmel il-każ tiegħu. Arbitraġġ qed nitkellmu fuq il-ħajja tan-nies, tgħawdlek li l-post ma jinżilx fuqek u jidfnek ħaj.

trid tmur l-arbitraġġ. Jiġifieri jekk jiena għandi danni għax inkisirli ħajt, biex jiena nġib lura dawk is-sitt elef ewro, jekk ma hemmx ftehim a priori trid tmur quddiem arbitraġġ kif inhi l-liġi llum, jista' jkun li hemm lok fejn wieħed jimmiljora. Imma, imma, importanti, jekk qed isiru xogħlijiet illi dawk huma ta' dannu ta' saħħa u sigurtà, dak li jkun għandu jirraporta immedjatament jew il-Building Regulations Office jew l-Occupational Health and Safety Authority, u dawn iż-żewġ awtoritajiet għandhom minn issa, jekk Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla jkollhom aktar poteri, però għandhom minn issa iwaqqfu x-xogħlijiet. Ok.
Mhux poteri għandhom bżonn nies, u Austin jista' jgħidlek illi m'għandhomx biżżejjed nies. Raymond, ħa nieħu, ħa nieħdu wkoll. Raymond, mela, Raymond huwa l-persuna li l-bieraħ waqagħlu l-ħajt tad-dar u rah jaqa' quddiemu. Tkellem, Raymond. Grazzi talli ġejtu. L-ewwel nett lis-Sur Musumeci ngħidlu li għalih bil-qiegħda hemmhekk F'ordni li b'teorija ma jiġix jara x'ikun qed isir. Eħ, eħ. Huwa faċli. Huwa faċli. Huwa faċli toqgħod tikkummenta u tgħid prattika m'għandek xejn. Kieku ġejt ħdejna tara lill-blat, taf li l-blat intek iżidlu naqra ilma miegħu, blood fil-brackets yeah, jiġi tafal, taf li kif illestu aħna, le le toqgħodx toqgħodx issa dawwar rasek. Ħares, il-blood li jiem jekk inti titissejjaħlu blood, jekk titfalu l-ilma, tista' tagħmel il-pasturi bih. Ħdejn hemm garax, taf biex hu mqatta' l-istess blood, mhux għax kien hawn x'għidulu, hawn il-gerbiera jew il-martell, bil-baqqu nagħmlu, ara x'blib xi blakja, bil-baqqu nagħmlu hemmhekk il-garaxx daħlu ta' ma ġabna, jekk iġib il-filmat tad-dar tagħna forsi jidher il-garaxx, dak huwa bil-baqqu nieqed, ara x'saħħa hemm. Issa, jekk dawn ħa jkomplu u jirranġaw, aħna U ħa jerġa' jkomplitha, ħa jerġa' jkompli jħaffer, għax dak ħa biħsiebu jinżel żewġ sulari, kull m'għadu niżel sular. Issa jekk ilestulna lilna ma nafx kif ġej u ħa jkompli nieżel sular ieħor, taf filli mhux fuq il-blat qiegħda n-naħa tagħna, fuq Konkos, daqshekk qiegħda galletta. Ħadd minnkom ma lesaq, ħadd minnkom ma lesaq. Biex nagħmlu ċaqliq Robert huwa l-konsulent li qed jgħin lill-gvern. Kien jiġi naqra bil-BMW u bil-Mercedes u. All right, right.
Għat, noqgħod tagħmillu għandi l-fili għaddejjin. Ikkonkludi, ikkonkludi. Ngħidlu għandi l-fili għaddejjin jiena kien jagħmel issa dak daqsxejn grounding. U ngħaddihulek. All right. Grazzi Rayman. Il-fili jgħaddu, zoktos u farina minnhom kienu. Issa oħra, xi ħaġa għall-gvern. Aħna noħorġu għalihom barra fuq il-baħar dawn li jiġu bid-dgħajjes inħennu għalihom, intuhom saqaf, intuhom jieklu, aħna għenna. Fuq 45 siegħa jiekol marqazzija f'dik is-siegħa ħlomt meta l-ħajt beda jaqa'. Ħadd ma jiġi mill-gvern, mela lill-barranin immorru noħorġu warajhom u nġibuhom. Dak ġej minn barra minn pajjiż Għarbi u l-but tiegħu, il-but tiegħu qed jintgħeli hekk. U għalielna, għalielna barra intom, araw sa tagħmlu. Okej, Raymond, imma nerġa' ngħid li llum, u rrid ngħidha din l-Ministeru, is-Segretarjat Parlamentari ta' Roderick Galdes tal-Housing. Imma kif il-gvern, il-gvern ikun min ikun issa ta'. Ijija, le, ma f'kif il-każ tagħkom irranġa, għax irrid inkun fair. Taf kemm il-uffiċċju mort, jien qatt ma mort daqshekk uffiċini, F'daw il-45 siegħa. Imma min tix tara di jara kif imorru jduru. U ġuħ hawn. U la flus, il-flus li tawna u minn hawnhekk nirringrazzja lil Keith Tanti, il-Kunsillier ta' tal-Pietà u lil Cynthia u kull min għenna. Ikkonkludi Raymond. Imma l-gvern li aħna nħennu u noqogħdu nagħtu l-flus lil barranin, ħares 'l hawn. U nagħtu l-flus lill-barranin. Kif għall-Maltin ċittadin? Ok, għamiltu, għamiltu l-punt. Eh, imma, imma, għamiltu daqshekk. Iva, iva, iva.
Fimnih il-punt, fimnih il-punt. Fimnih il-punt. Imweġġa. Mela, mela, all right, ok. Mela, Andre, Andre, kont se tgħid ħaġa fuq Robert. Mela, jiena lill-avukat eh, perit eh, Mużumeċ ma nafux eh, personalment m'għandi xejn kontrih. Però jiena ikolli hawnhekk qed bħala konsulent tal-gvern tħassibna ħafna. Għax Musumeci huwa wieħed mill-ikbar avukati u periti għall-iżviluppaturi. Ġifieri hawnhekk il, hawnhekk u hawnhekk tibda turi s-saħħa u l-poter strutturali, ġifieri in-nies li qed jagħmlu u li qegħdin jagħmlu l-abbozzi tar-regoli u l-liġijiet f'dan il-pajjiż huma l-istess nies li qed iġibu eluf ta' euro jekk mhux miljuni minn fuq dan is-settur. Hemmhekk issa jiena kif għedtlek jiena il-punt tiegħi mhuwiex jiena personalment ma nafux imma strutturalment hija issue. Hija issue. Hija issue. Hija issue. Wieġbu, wieġbu, wieġbu. Għax nixtieq nieħu ftit. Azzardata din l-akkuża, azzardata. Jiena perit,
jiena avukat, ċertament għandi liċenzja biex naħdem kemm perit u kemm avukat. Naħseb jien għandi d-dritt naħdem ukoll f'dan il-pajjiż, mhux hekk? Mela, jien hekk xtaqt inċaħħadlek id-dritt tiegħek. Jien qed ngħidlek kif inti tista' tagħmel il-flus minn dan is-settur filwaqt li fl-istess ħin qed tagħmel il-liġijiet dwar dan is-settur. Dik hija l-punt, ma x'qed ngħidlek, ma taħdimx. X'inhuwa l-punt?
Mela min jagħmilhom? Min għandu jagħmilhom? Il-liġijiet għandu jagħmilhom xi ħadd indipendenti, mhux xi ħadd li jħobżu Mhux xi ħadd li l-miljuni qed jagħmilhom minn fuq il-kostruzzjoni. Iva, ma tridx xi ħassa, hija d-diċenza bażika politika. Ma tridx tkun xi Dak ir-raġel, puritan isimu ta' il-Grace, taħseb please, hekk. Andrea, ok. Dak ir-raġel huwa muġugħ, tajjeb? U jekk hu vera, u mhux qed niddubita, li ħadd mill-awtorità ma marx fuq il-post. Isma' hija mar, mistiedna. hija ma marux fuq il-post, immegħnuhom, issa jridu Le, jkun imma fair stenna, fuqha dik. ġanda, Imma stenna.
Ejwa. Imma mmur fuq il-post u nara. Ejwa, ma m'għandux u na- imur Musumeci laqqas, huwa Le, le, konsulent le, le, tal-gvern. mhux- le, Aw, mhux hekk. Musumeci, sorry, qed Le, ngħid. Mhux mill-awtoritajiet. mhux hekk, mhux hekk. Mill-awtoritajiet. Jien għadt l-awtoritajiet Eżatt.
misshom kienu l-ewwel nies Fuq il-post. Dak għad, mhux għal Dr. Mużimeċi. Sewa. Eh, ġifieri.
Mela, eh, eh, sinjur Ejtin. Mela, aħna bażikament biex wasanna fej wasanna l-lum biex biex forsi nieħdu l-postijiet mill-Planning Authority. Ovvjament, mill-housing control, sorry, kullħat tajjien. Biex wasanna fej wasanna, ovvjament kellna Niġġieldu aħna għaliha l-ħaġa. Induru 'l hemm, inċemplu 'l hawn, nibagħtu l-emails 'l hemm. Orrajt, ħadna. Ħadna ħotel, orrajt. Huma vera. Mela. Aħna, mela. sorry, sorry, aħna kif qed kont qed ngħidilkom biex wasalna fejn wasalna, kellna inċemplu nibatu li emails lemmulaw kif jaf kulħadd morna fej Sandro tal-MDA, eh, ena, I mean, kien ippuxjana ħafna fis situazzjoni ok, kena hotel dal-lej, wasanna fija f'nofs il-lej fit tlita ta' fil-ħodu għedin imqajmi fit-tmini għedin barra mill-hotel, ġifiri imnalla kienu huma, Morna għand tal-insurance illum, imnalla kienu huma għax tawna puxxjatura kbira ħafna. Minn hawnhekk nixtieq ngħidilhom grazzi tal-Elmo, minn hawnhekk nixtieq ngħidilhom grazzi kbira għax għamilna kważi tliet sigħat ma' ġenbhom u għenuna ħafna mill-ħamsa sas-seba'. In the meantime, in the meantime, nixtieq ngħid grazzi ħafna lil tax-xogħlijiet tiegħi u t'oħti tal-ST u tal-Cavendish tal-għajnuna u tad-days off li qalulna kemm nistgħu nieħdu u tal-Sindku tal-Pietà, il-Cynthia tal-Ħamrun li għadha kif telgħet bħala x'ismu. U grazzi ħafna lil kulħadd. Grazzi, grazzi ħafna. Però nixtieq li fl-aħħar ikollna riżultat li bejn Monday u Tuesday aħna jkollna fejn noqogħdu. Għax fl-aħħar mill-aħħar x'in niħtlu fil-verità nkunu nafu li ħanieħdu. Ħanibdew nagħlu, eżatt, eżatt.
Ħanibdew nagħlu. Aħna nkomplu nsegwu, aħna nkomplu nsegwu. Irrid nieħu l-Austin u l-Michael. Mela, Austin ħanibda minnek għax int semmejt li tal-perit, ġifieri l-perit qatt ma rajtu inti ma. Le, to be fair, x'kubazzjoni fil-break kien hawn min ġie qalli. Jiena personalment qatt ma rajt periti fuq il-post. Pereżempju meta ġej jagħmel condition ta' qabel ma jibdew ix-xogħlijiet, Ġiġu f'dott ieħor għamel beda jiġbed l-ittratti u mbagħad il-perit ifferma l-karta. Ma meta ċempiltilhom il-periti kollha jirrisponduni li emails u jagħmlu, kif għedtlek kien hemm periti tal-affarijiet tagħhom, forsi to be fair, Jiena personalment fiżikament qatt ma rajthom fuq il-post. Jiena għax jista' jkun li ġew ma kontx hemm jien, mhux hekk, biex inkunu fair. Imma li nixtieq ngħid huwa dan, napprezza ħafna x'qed tgħid u nispera li kollox jiġi implimentat. Il-problema hi wkoll kif qal Sandro. Meta jiena rajt il-konsenturi u ċempriet il-BRO, ħadd ma jirrispondik. Swieqi l-akbar problema li għandna. Tant kemm iċemplu, ħadd, fil-fatt jekk tiġi fuq il-swieqi page tagħna hawn, mhux tiegħi fis-sens tal-komunità tagħna, kollha tarahom jiktbu, isma' inutli ċċempel, inutli tagħmel, għalhekk għedtlek irringrazzjajt il-Police Station tagħna u l-Kunsill Lokali tagħna għax bir-riżorsi minimi tagħhom jipprovaw jiggwidawk x'tagħmel. Li xtaqt ngħid, please, tal-aħħar huwa li, Rajtni sew, mhux biex nikkritika l-liġijiet il-ġodda u dan l-affarijiet. Inti semmejt li hemm nofs miljun mill-kuntrattur. Garanzija. Garanzija. Issa, dawn in-nies li waqalhom il-ħajt pereżempju l-bira, għalxiex m'għandux mal-ewwel awtomatikament jiska. Qed nissuġġerixxi, taf għandi roba. Jiena nerġa' ngħidlek. Dottor, jiena kif diġà għedt, jiena naħseb illi għandu jkun hemm l-ewwel nett mekkaniżmu biex tinstab ir-responsabbiltà kemm jista' jkun malajr, ċertament min se jkun proċessat għandu d-drittijiet ta' due process. Tista' timmaġina jiena vittmi ta' tliet snin barra. Iva, iva, iva, iva.
U għandu jkun hemm, jiena ngħid, flok arbitraġġ għandu jkun hemm, almenu l-idea tiegħi, tribunal bħalma għandna l-planning authority illi jassenja ftit numru ta' seduti u jagħti u jagħti il-riżultat kemm jista' jkun malajr. Irrispondi waħda di Robert, se teżiġu li bil-liġi ġdida jiżdiedu r-riżorsi u jkun hemm aktar nies iduru ħalli jaraw li kollox qed isir kif suppost? Mhux qed nesiġi jien, naħseb il-Prim Ministru huwa on record fejn qal illi huwa kommess illi ġaladarba titwaqqaf l-Awtorità l-ġdida, jekk Alla jrid fil-xhur fix-xhur li ġejjin din se tkun beefed up. Jiġifieri dan mhux qed ngħidu jien, jiena m'għandi l-ebda poteri eżekuttivi. jiena nista' nagħti parir tekniku jew legali, però fl-aħħar mill-aħħar il-politiku. Inti tal-parir li jiżdiedu n-nies iduru biex jaraw li kollox hu sew. Jiena, jiena qatt. Minn hemm titlaq.
Jiena qatt, waħda mill, mhux l-unika issue, però waħda mill-issues hi illi r-riżorsi jridu jissaħħu. Ġifieri jekk ir-riżorsi ma jissaħħux, inutli nikteb il-liġijiet tajbin fuq il-karta għaliex jekk ir-riżorsi ma jissaħħux, ikollna xi mankanza. Għalhekk, mela qed naqblu almenu fuq dik. Grazzi ħafna talli kontu magħna, nirringrazzja ħafna lil Austin u lil Paul. lil Michael, il-Perit, lil Grace Borg, lil, di xi ħaġa sabiħa li qed nara issa, li ħadu b'idejn xulxin, lil Sandro Chetcuti, President tal-MDA, lil Robert Musumeci u lil Andre Callus mill-Graffiti. Nirringrazzja. Please, agħmlu subscribe, għax jekk ma tagħmlux subscribe mhux se jħalluni noħroġ minn hawn. Ilni diġà erbat ijiem hawn maqful ġo din il-kaxxa u ma nafx kif se noħroġ. Qaluli jekk xi ħadd jaf għas-subscribe jinfetaħli l-bieb. Please għafsu subscribe, għafsu subscribe għax se nibqgħu ġew inkella, please. Malajr. All right? All right?